Ягъни җәмәгать Алабуга бик матур һәм борынгы, гелниктер авыл диясем килә, шәһәр. Һәм инде аны ачык һавадагы музей да диләр. Менә менә Шишкинның үш аюы. Шишкин үзе дә басып тора ахрысы монда. Нинди генә турлар юк монда, мин сиңа әйтим, әйме? Һәм инде моның дизайны мөгаен администрация белән килештерелгәндер, чөнки менә бу биналар бик иске. Һәм инде тарихи әһәмияткә ия кем әйтмешли. Теләсә нинди шрифт белән теләсә нәрсә язу тыелгандыр дип уйлыйм монда. Елабуга бер тур. Минем бер туганым Елабугана ела була дия иде. Елап кына булмый икән ул. Ләкин тәрәзәгә карап акча эшләнә икән. Бүтән бер танышым әйтмешли. Җәмәгать монда әйберне Төркиядә дә күргән юк минем. Чыршы төбен болай иттереп скамияләр белән бизәп куйганнарын. Ну, уңайлыдыр бу җәй көне. Кошлар утыра алмый аның ботагына. Башына беркем дә тамга салмаячак. Нормально, яхшы идея. Һәм инде әле яңа гына игътибар итә башладым, Алабугада күп кенә җирләрдә калдык-постык диварлар бар, әйме? Ниндидер бинаның бер кисәге. Һәм шуңа инде аны ише бетермичә, нинди дә булса язулар эләләр, әйме? Һәм шунардан үзенә күрә бер хәйкәл ясыйлар инде. Җәмәгать музей, музей, музей. Әнә тегендә агы, менә, менә, менә, менә бусы музей. Ягъни әйткәнемчә, ашык һавадагы музей бу, бөтен җирдә музей, ләкин бу аскы өлешендә генә. Аскы өлеше тарихи урыны инде ул аның. Һәм менә шул тарихи урынында музейлар менә моннан инде. Ләкин бу миңа җәмәгать янамый. Минем музейларга әллә ни мәхәббәтем юк дияргә була. Шуңа күрә беркая да кереп тормыйм. Менә бу абзыкаең Менә бу егет җәмәгать, син каян ди, каян килдең ди. Шайтан кытыткан инде, әйтәм, Төркиядән килдем дип әйтергә, төркчә. I speak English very good дип. Садәҗә төркчә конышыyorum дип, тегеләй улай дип, башын катырга. Ярай инде әйтәм. Алдап тормыйм. Алабуга 1000 еллык тарихы булган борынгы шәһәр санала. Буе иңе онга 5 чакрым, халык саны 70 мең чамасы. Төркиядәге Яловга бик охшаш инде ягъни. Нәкъ Ялова кебек яр буенда урнашкан. Алабуганы шартлы рәвештә өске һәм аскы өлешләргә бүлеп була, өстә яңа һәм өпер яңа өйләр, аста исә иске өйләр һәм шыгрым тулы музей-чиркәүләр урнашкан.
Бу җәмәгать Шишкин күлләре дип атала. Э, Шишкин ул җәмәгать Алабуганың данлыклы рәссамы. Нинди генә рәсем ясамаган, нәрсә генә кыланмаган, Алабуга тирәсендәге бөтен дөньяны рәсемгә батырып чыккан дип сөйлиләр. Менә бу үч аю агач янындагы нәрсә ясап йөрүче аның рәсеме тагын ниндидер рәсем аның рәсеме һәм алабугадагы күргән ярты рәсем аның рәсеме һәм әнә тегендә сез күрмәгән җирдә Аның һәйкәле. Эх, төшермә син, типтереп берне бир инде. Менә җәмәгать, Шишкин әйме. Бер кулына рамкасын тоткан, икенче кулына каләмен тоткан ахрысы. Тиз генә сөйләргә кирәк, автор хокуклары өчен изе бетерәчәкләр мине монда. Вай, ярый әле күрмәде. Бүкләп тыга егылушительне шунда. Җәмәгать монда җирдә Төркиядә юк. Аулак кына җирдә яңгырдан качып утырырга Эскәмияңә утыр да, менә моны күзәткән әйтеп эшли. Шулай дигәндә, гадәти тормышта монда йөргәндә, монда еш әйберләргә игътибар да итмисең. Бармы бар. Менә камера тотып йөри башласаң, җәмәгать. Кешегә күрсәтим дисәң, шундук күренә икән ул. Шәһәрне күрим дисәң, кулыңа камера тотып чыгарга икән. Шундый фикергә килдем әле мин. Төркиядә кебек теләсә кая кирәкмәгән җиргә кереп чыгыйк әле. Ара бирә булса, мин турист, ничего не знаю. Эт кенә килеп чыкмасын инде җәмәгать. Тупик җәмәгать, ну монда бозларны мин сиңа әйтим, икешәр метрлы. Ярай инде монда кеше йөрми дип әйтеп була. Ну, менә болары башына төшергә мөмкин, җәмәгать. Минем ише берәрсенең. Бер-береңә каршы утырып сөйләшергә, ә? Бүтән башка бер җирдә дә дөньяда күренмәгән әллә нинди әйберләр бар монда җәмәгать. Нәрсә генә юк. Теләсәң, талаш бер-береңә утырып карап әйме. Теләсәң, аннарысын татулаш. Менә шундый кыйгачлы эскәмия бар анда. Менә бит җәмәгать, ниһаять, таба алдым. Алабуганың данлыклы юллары. Кыш буе менә шундый алар гадәттә. Элек шулай иде. Төбең тия иде, шкала иде, йөрерлек түгел иде җәмәгать. Ләкин аның каравы, менә монда гөрләвекләр киткәч, балаларга уйнарга кызык булачак инде, рәхәт булачак. Бигрәк тә менә монда тау, әйме, иң күлек тегендә аска таба. Шуңа күрә, әй хикмәт була инде монда. Җәмәгать Ознакайга керешли Стелла бар. Җире җәннәт, суы ләззәт, ничектер. Кешеләре талант азнакаемның дигән. Менә җәмәгать, менә, менә талант, менә талант монда ул. Алабугада әллә кая йөрисе юк. Монда гына килгеч. Халык составына килсәк, Алабугада татарлар, урыслар, чуаш, удмурт, марилар һәм әлбәттә кытайлар яши. Бу якларда эше әллә ни юк диярлек. Шулай да монда күптин күп заводлар ачылып килә, ни генә җитештермиләр мин сиңа әйтим. Ипи сөттән башлап премиум автомобиль һәм колхозиум тракторларга чаклы. Хәзер инде канатлы мопедлар да ясый башладылар. Шуңа да карамастан, яшьләр монда тоткарланмыйча якын тирә Казан ише шәһәрләргә саптыра. Тәти загоннарда яшьлегеңне уздыру кызыктырмый күрәсең. Күңел ачу чаралары да күп түгел. Кино, спортзал, чана-чаңгы һәм инде парклар. Менә берсе.
Гу Ләй дигән әйме? Гүләй паркы ягыни. Беренче күргәч мен аны Гу Лак дип укыган идем. Ялгыш. Урындыклар ярминкәсе, Кайсы кирәк? Иң кечкенәсе минем кул хәтле, ике кул хәтле инде әра. Кемнеңдер башлыгы төшеп калган. Гармоны да ята. Берәү монда этне чаптырта. Ничек сезгә җәмәгать? Тимердән пинг-понг стәле, ә? Колай, шыр. Әйтәм ич, нәрсә генә юк монда. Дөньяда күренмәгән әйберләр бар монда җәмәгать. Бысысыз җәмәгать кайчандыр мин йөргән бассейн. Шунда йөреп бераз пыштырдап, әз генә йөзәргә дә өйрәндем. Дөресрәге батмаска суда. Күпмедер вакыт. Янда юк, шаяртам. Нормально йөзәргә өйрәттеләр, хәтта кайбер ярышларда катнашып беренче урын да алдым әле мин анда. Монда җәмәгать җәй көне сабан туе уза. Монда китсәң, Акмәчеткә таба барып була. Ә монда җәмәгать, мин яшерәк чакта үтеп булмаса чытырманлык иде. Монда элекке ташландык дачалар иде. Монда чияләр, алмалар, кура җиләкләре, шуның ише әйберләр үсә иде. Инде монда булганда һичшиксез берәрсен басып чыгаек шулай дигәндә. Кешеләр хуҗалары булмаса да, Ну, кереп чыга идең инде. Конкретно, капитально ашап чыга идек. Моннан күренешләр шәп җәмәгать. Бөтенләй бер күренә, менә баганада булмасаймы? Без әнә теге чиркәү янында йөрдек, яңа гына. Менә теге күпергә мендек. Шуннан барас сөйләдем мин шишкен турында. Аннарысы инде мин өскә менеп киттем. Һәм инде менә монда килеп җиттем, мин сиңа әйтим. Арттан кемдер бар әле минем монда. Төркиядә шулай минем арттан туристлар ияреп йөри иде. Әйтерсең мин белеп барам. Монда да арттан ияреп йөриләр. Дөресен әйткәндә, монда җәмәгать яки аска төшеп китәсең, яки чишмәгә. Менә чишмә җәмәгать түбәсенә дә сикергәннәр монда малай шулай. Без менә монда китәбез. Менә моннан кәҗә сукмакларыннан барып карыйк әле. Җәй көне бу юл белән Ак мәчеткә барып җитеп була. Кыш көне әйтә алмыйм. Булырмы, юкмы? Менә җәмәгать. Шома белән менә шулай ярак иде инде. Бөтен җирдә менә шундый чытырманлык үтеп булмый иде. Менә Тимер чыбыгы да бар шундый очлы. Җәмәгать булмас бу. Монда монтаж тылсымы кулланырга кирәк. Хәяле ашай торабыз әйме. Тек, ашай. Хәр якынайтабыз. Һәм менә шунда килеп чыгарга тиешбез. Хәяле

Чорт яшәгән, чорт. Урысларның шул булыр инде. Бөтен җирдә чорт, бөтен җирдә басурман. Ә чын барлыкта, җәмәгать, карга батмыйча гына әйтсәң, бу мәчетне, менә бу калдык пыстыкларны Ибраһим хан ясаткан дигән легендалар йөри. Ягъни Ибраһим хан Бөек Болгар ханлыгының башлыгы, әмире монда килгәндә Петр беренче кебек ясыйбыз җәмәгать дигән. Һәм инде ул үзе әнә тегендә тора. Моннан күренә ул хәтта. Менә җәмәгать Ибраһим, менә җәмәгать Ак мәчет. Менә җәмәгать Шулман тегендә таба китә әнә. Һәм инде җәмәгать әнә тегендә Түбән Кама. Төтеннәр моннан ук күренеп тора. Кечкенә чакта җәмәгать хәтта без монда менә дә идек әле. Ничек куркмаганбыздыр. Гармен мим. Һәр шүрләтә. Монда бетеп төшсәң, очасылар озак. Но моның күпчелек ташын яңартканнар инде реставрация вакытында. Моның үзенең ташлары бәлки бигез генә калгандыр инде, анысы да калса эчендә генә калгандыр инде аның. Тышкы якларын алыштырдылар аның, белүемчә. Менә монда мисал өчен хан заманында алабуга кирпич ясалмагандыр дип уйлыйм. Тиздән менә бу турлар тулаем суга батачак. Менә бу кешеләргә Алла ярдәм бирсен инде. Боларның бакчалары бераз батачак монда. Яз саен шул. Аякка кар тулып бетте инде җәмәгать. Көне дә теге кояшлы булса да, язгы салкын җил иссә, үзәккә үтә салкын. Үзбәкстан түгел инде бу сиңа җәмәгать.
Ә менә бысысы Үзбәкстан җәмәгать. Бысы да һәм бу да. Күптән түгел генә YouTube-та сәяхәти татар каналына юлыктым. Автор Үзбәкстанның Бухара һәм Самарканд шәһәрләренә влог төшереп кайткан мин сиңа әйтим. Хәзер исә Казанны урый. Ниһаять миңа да коллега барлыкка килде кем әйтмешли. Мени каналының исеме, сылтамасын аска беркетәм җәмәгать, һичшиксез кереп язылып чыгыгыз, лайк тезегез, ә инде миннән сәлам әйтеп коммент та калдырсагыз, бөтенләй хикмәт булачак инде. Сылтамасы аста җәмәгать, басасы гына.
Бу җәмәгать шулай диек төп урам. Алабаның өскелешеннән аскелешенә төшә торган. Монда мин күптен күп, шуктен шук штраф җыйдым. 40 урынына 60 белән барып, 60 урынына 80 белән барып кача кайбер урыннарында. Менә бу егет тә җәмәгать, миңа инде хәзер бер 5 тапкыр очрый. Алабуганың андый ягы да бар. Казан кебек. Монда бөтенесе бер-берсен белә дияргә була. Натуральный колхоз инде җәмәгать, ләкин колхоз яхшы мәгънәдә. Мин теге колхоз дигәчтән, колхозны начар иттереп әйтмим. Колхоз ул минем күңелемә якын. Үземнең бер өлешем инде шулай диек. Менә җәмәгать, колхоз мисалы сезгә. Артка көзгесен куйган да, утыра карап, кая карыйдыр, кая карый икән. Шул хатынын күзәтсә генә инде, тирес теккәнен. Бәлки нәрсә дә булса утыртадыр. Менә шундый кеше-кеше өйләр дә бар монда җәмәгать. Ничә икән инде бу? Дүрткә дүрт мөгаен.

төяп алып киттеләр бер мәлне. Аска төшереп куйдылар тегендә штрафсанигага. Аннан соң җәяү келтер-келтер илтәсе булды аны. Һәм инде теләсә нинди иске шәһәрләрдәге кеби беренче каты тулаем диярлек җиргә чумган биналар бар инде. Әле моның бер кырые киткән дә. Димәк, моның фундаменты утырган җәмәгать. Бер эт, ике эт, эт, Җәмәгать шабабыз на шурт. Арттан куа буга инде. Бу чыгып җитте инде минем арттан. Ярай инде шаулама, үзебезнеке бит. Мин дә синең кебек кара бит инде. Үзеңнекен танымыйсың мәллә диясең. Мин монда оста бөтен искиләрне күрсәтеп йөрдем дә хәзер әйме. Монда җәмәгать яңа өйләр дә бар. Ара бирә ни тагаса дигәндәй. Менә яңа иләр. Менә бу бераз искерәкләре, Совет Союзыннан калганнары. Ләкин барыбер чагыштырмача яңа инде алар. Менә монда яңа иләр. Ләкин бу җәмәгать аскы өлеш тә түгел, өске өлеш тә түгел. Бу урта өлеш шулай диик. Ягъни монда җәмәгать иске иләр дә бар бераз, һәм инде яңалары да. Бу теге укмашкан җир. Йөрү белән эт җәмәгать. Бу сиңа Штамбул түгел. Монда песиләр бигәс. Җәмәгать Төркияне сүктем, хәзер үзебезне сүгәм. Нәрсә бу? Что такое? Карасын, брусчатка бара, тротуар килә, монда суга бата. Ну, кеше ничек йөрергә тиесен инде монда не. Машиналар бата бит монда. Ну, болай карасаң, өйләр яңа инде менә. Бер дигән имеш. Кайбер аерым нюансларына игътибар итмәсәң, коелып төшкән штукатуркаларына, тәрәзәләре әнә юшкә баткан, конденсат утырган бераз. Эченә подъездына керсәң, бөтенләй коелып беткәндер инде анда. Гөмбәләп эштән чыгып. Домкор бит. Домкор шулай ясый чама белән. Болай тулаем алганда, Алабугада Бер дигән Өпер новый яңа районнар да бар. Ә шундыйрак, әле яңа гына төзелеп килә торган. Элек монда ташландык өйләре, заврошкалары, без монда йөреп йөри идек. Кирпечләр җимереп, бер свайдан икенче свайга сикереп. Әйткәнемчә, Алабуганың өске өлеше яңарак. Монда инде гадәти биек биналар да бар, яңасы да, ботка ашамый үсми калган, ләкин матуры да, күзе чыкканнарга уңайлысы да. Мәчет тә урын тапкан, һәм инде тортның чиясе, Адамнар мәктәбе. Гомум алганда алабуга соңгы арада бик тиз төзелә башлады. Нинди генә өйләр юк, мин сиңа әйтим. Ә инде өстеңдә филләр дулаганын ишетәсең килмәсә, төсләре генә аерылган коттеджларга күченә аласың. Кемең әйтмешли, рәхим пожаловать. Ә инде чыдыеңа чыдаша алмасаң, янәшәңдә генә урман да бар.
Шуның белән шундый хәлләр җәмәгать. Алабугадан кечкенә генә репортаж ясадык үзенә күрә. Гомер булмаганны кыш көне, гомер булмаганны карлы чакта. Ну яра яз инде. Бу видеога лайк куегыз, һичшиксез, дусларыгызга җибәрегез.